Biz Daşoguza Köneürgenje syýahada gitdik. Türkmenistanyň iň taryhy ýadygärlikleri, iň tagamly palawy, iň köp zyýarat edilip, adamlaryň arzuw-dilegleri hasyl bolýan ýeri, ýurdumyzyň Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç şäherine gitdik. Köneürgenç, Türkmenistanyň iň demirgazyk bölegindäki etrap. Ol Daşoguz şäherinden iki sagat uzaklykda ýerleşýär. Köneürgenç şäherine girilýän ýerde, Şeýle wideo çekdim. Dostlar biz Köneürgenje geldik. Köneürgenç Türkmenistanyň iň gadymy galalarynyň we iň taryhy ýadygärlikleriniň bar şäherleriniň birisi, Daşoguz şäheri, Köneürgenç. Ýerli halkyň dilinde şähere Köne diýilýän eken. Köneürgenç şäherinde jemi ýigrimi bir sany taryhy ýadygärlik bar, ýedi sany arheologiki, on dört sany Arhitektura ýadygärlikleri Bu taryhy bina Törebek hanyň binasy, Törebek hanyň galasynyň gurluşynyň örän gyzykly rowaýatlaryny Köneürgenjiň özüne gelip diňläp görseňiz juda gyzykly bolar. Bu bina Köneürgenjiň medeni merkezi bolupdyr. Binanyň gurluşygyndaky şekilleriň örän gyzykly içgin manylary bar. Ýöne bu owadan nagyşlary içgin öwrenmek Ýörite arheologlara rugsat berilýär. Köneürgençden hemmäňize salam. Görşüňiz ýaly şeýle gadymy bina. Bu binanyň arhitekturasyndon köp zatlar döwülipdir, owranypdyr, gaçypdyr we oňa seretmezden bu taryhyň esasy ýadygärlikleriniň birisiniň nähili güýçli taryhyň bolanlygyny we bu sungady, bir arhitektura taýda nähili adamlaryň nähili medeniýetde, nähili pikirlerde ýaşap geçendigini görkezýän esasy örän gymmat bahaly ýadygärligimiz saklanyp galypdyr. Galanyň içinde Ýeriň aşagyna girip gidýän ýörite ýol hem bar, bu ýoluň nirä alyp çykýandygyny diňe bu ýerde ýaşap geçen ýörite şahsyýetlere belli bolan Törebeg hanym galasyndaky nagyşlaryň käbir ýerleri wagtyň geçmegi bilen öz durkuny ýitiripdir, emma esasy bölegi şu güne çenli saklanyp galypdyr, köneürgençde ösen gurluşyk we arhitektura tejribeleriniň bolandygyny görkezýär. Bagt guşy atly kino hem bu galanyň diwarlarynyň arasyna düşürilipdir. Köneürgenç şäheriniň gadymy ýadygärliklerine zyýarata gelýän adamlar, syýahat edýän jahankeşdeleriň sany ýok. Eýýäm arkamyzda görünýär. Meň näçe ýyl bäri arzuw edip göresim gelýän ýerlere gelýäs. O-da Daşoguzda Köneürgenç etrabyndaky Minara. Bu ýerdäki ýene özüniň haýran galdyryjy taryhy bilen meşhur binalaryň birisi bolsa Ussa guşuň minarasy. Aýtmaklaryna görä, minaranyň üstündäki gyzyldan bolan gümmezi Çingiz hanyň nökerleri şol wagtky katapulta, söweş ýaragy bilen urup düşüripdir we häzirki wagtda ol gyzyl gümmeziň nirdedigi belli däl. Eger bilýän bolsaňyz, kommentariýalarda ýazyň, minara örän beýik, bul orta asyrlardaky Orta Aziýanyň Iň beýik minarasy, beýikligi altmyş iki metr. Ussa guşuň minaranyň gurluşy hakyndaky rowaýaty wideonyň aşagyndaky ssylkadan okap bilersiňiz. Bu rowaýaty okap görenden türkmen ýigitleriniň nähili ýiti zehinli bolup, adatdan daşary zatlary ýasap bilýändigine göz hem ýetirip bilersiňiz. Minaranyň aşagynda guýy bar. Guýynyň suwundan içdik, dynç aldyk. Al meni, iýdik. Minarada minaranyň aşagyndan çykýan suwam içip gördük. Gowy tagam bar, arassa suw, süýji suw. Minaranyň gapdalynda dynç alanda ýanyma ýerli çagajyklar geldi. Al meni, syýahat etmek üçin, piknige gitmek üçin, wagt geçirmek üçin oňaýly, peýdaly, lezzetli. Dostlar size sorag, soragyň jogabyny kim bilse, maňa kommentariýada ýazsyn. Menden gowy sowgat alýar. Taryhy döwürlerde şular ýaly beýik minaralary Nädip gurupdyrlar? Ýagny lift ýok, kamaz ýok, kran ýok. Şeýle beýiklige ýetmek üçin bir wagtlar nähili tehnikanyň görnüşini ulanypdyrlar we minarany şu beýiklige ýetirmek üçin nähili tehnika ulanylan soragyň jogabyny bilýän bolsaňyz kommentariýada ýazyň. Menden size sowgat garaşýar. Üstünlik arzuw etýän. Köneürgençde iň meşhur zyýarat edilýän ýerleriň birisi bolsa Kyrkmolla depesi. Kyrkmolla depesini köp adamlar gelip gören bolsa Bilýändir, gelmedigem bolsa, depeden togalanyp gaýdanlar hakynda eşidendirler, ynha, şol meşhur depe edil garşymyzda ýerleşýär. Kyrk molla depesiniň günorta-günbatarynda Soltan Tekişiň ady bilen baglanyşdyrylýan ymarat ýerleşýär. Ol Ilarslan-yň ýadygärliginden soňra gadymy Gürgenjiň mongollar gelmezinden öňki binagärçiliginden abat saklanyp galan ikinji bir ajaýyp ýadygärlik hasaplanýar. Gözelligi babatda oňa Merkezi Aziýada ýeke-täk gaýtalanmaýan unikal ymarat diýmek bolar. Gadymy binalara zyýarata gelenleriň içinde kim bilen gabatlaşdyk? Elbetde, biziň kanalymyzyň podpisçikleri bilen. Dostlar, biz şu wagt Köneürgençde taryhy ýerleri zyýarat edýäs. Ynha, bärde okuwçylar bilen, öz podpisçiklerimiz bilen tanyşdyk. Onda näme? Bir, iki, üç! Ýeeeee! Köne Ürgenç şäherinde ýerleşýän ýene-de iň meşhur zyýarat edilýän ýer. Göreli şol ýerini diýip howluganlaram bardyr. Bu bolsa üç ýüz altmyş ýa-da üç ýüz altmyş Pirli öwlýä. Üç ýüz altmyşa gelenden eýýäm daş-töweregindäki ýadygärlik sowgatlary satýan dükanlary görmek bolýar. Bu sowgatlaryň içinde gözden goraýan gözmonjukly sowgatlary hem görmek bolýar. Biziň Köneürgenç şäherine gelip size şeýle gyzykly we owadan ýerleri görkezmek üçin wideomyzyň sponsory bolan Almeni çigit markasynyň gabynda hem sizi ähli zatdan gorap size ýakymly, peýdaly, lezzetli tagam berýän arassalanan çigit maňyzy markasyna minnetdarlyk bildirýäs Almeni Türkmenistandaky ilkinji daşy arassalanyp taýynlanan çigit maňyz markasy men syýahat edende wagt geçirende piknikde Kino görende al meni ýalýan. Oňaýly, peýdaly, lezzetli. Bu ýol jüz altmyşyň ýoly. Bu adamlar, zyýaratçylar, bu ýerlere gelen adamlar bilen görüşmegiň özi örän ýakymly atmosfera döredýär. Üstesine arzuw-dileg edip, adamlara hudaýýoly paýlap, olaryň minnetdarlygyny almak ol juda ýakymly, ýatdan çykmajak duýgulary başdan geçirdýär. Üç ýüz altmyşda görşüňiz ýaly yzymyzda adamlar kän zyýarata gelýärler. Bu gün howa-da gowy. Üç ýüz altmyşyň özüne bagly örän gyzykly taryhy bar. Taryhy örän uzyn, ýöne biz bu gün ýadygärlik bolan adamlaryň gelip zyýarat etýän ýeri hakynda, arhitekturasyny we şu günki atmosferany siz bilen paýlaşýas. Köneürgenç şäheri üç ýüz altmyş. Ýerli halkyň dilinde Könürgenje köne diýilýär eken. Biz şu wagt könede. Taryhy ýerleriň ählisine degişli gyzykly hekaýalary we rowaýatlary bar. Ol rowaýatlary biz size özüňiz okap görmek üçin wideonyň aşagynda ssylkasyny goýarys. Belki-de, bize gürrüň berenler ýalňyşrak bolup biler. Şonuň üçin biz öz başymyzdan geçirýän duýgularymyzy we baryp gören ýerlerimizi siz bilen paýlaşýarys. Taryh bilen. Häzirki zaman medeniýetimiziň arasynda köpri bilen gabatlaşdyk we bu hakynda size uly ynam bilen aýdyp paýlaşarys. Dostlar, bir wagtlar düýe bilen künjüden ýag alypdyrlar. Şeýle agaç we demir bölejiklerinden kombinasiýa şeklinde düzülen tehnikalaryň kömegi bilen Köneürgenç şäherine gelseňiz, düýäniň kömegi bilen künji ýagyny alýan taryhdan galan mirasdüşer tehnologiýa bilen gabatlaşyp, tanşyp bilersiňiz. Künji ýagy demir stanoklaryň kömegi bilen gyzdyrylyp alynsa, ol düzümindäki peýdaly maddalary ýitirýär. Haçanda sowuk şeklinde alynsa, bu künji ýagy örän peýdaly bolýar. Düýäniň gözi baglanýar, bu tehnika baglanyp, daşyndan aýlanýar. Ýörite ulgam boýunça künji gysylyp, ýagy bir gapdala, daşynyň galyndysy bolsa beýleki gapdala aýrylýar. Bu galyndylar bolsa düýeleriň iň halaýan tagamy eken. Bizem düýelere künji berip, Minnetdarlyk bildirdik. Syýahatdan soň öýe geldik. Türkmen çorba bilen türkmen palow bolsa, syýahatdan lezzet alyp, ýadap gelen jahankeşdeler üçin bolup biljek iň tagamly türkmen tagamlarydyr. Türkmen çorbasy we türkmen palowynyň bişiriliş syry hakynda bilmek üçin indiki wideolarda taýyn bolan palowy Daşoguz welaýatymyzyň ýam-ýaşyl bolup oturan çöllük meýdanlarynda iýmegiň özüniň uly lezzeti bar. Türkmen palowy şeýdip tebigata çykyp iýmek Öz lezzeti bar dostlar. İşdäňiz açyk bolsun. Ajaýyp Garagum çölümiziň bir ýerine ýagyş ýagýar, bir ýerinde Gün çykýar, güller açylan, çölüň içi al-elwan, suraty düşdük, wideo düşdük, göwnümiz açyldy, syýahat gyzykly geçdi, zyýaratlar kabul bolsun.